Aa naende nerituko rinde rigiya, ababori ababori baminto, abanto baminto mwanyagete inge, omorobiri na omonto, ekegusii ekeronge keriete omonto na egeswaeri gose egebanto, rakini ekero ogocha nyomba ime ase mwanyagete inge, akorokwa omorobiri gose abarobiri igo, aye nomorobiri. Mbuya mono ase ogosoncha. E, e, ekeoro kimang'anete ki'enogo. Enogo TV iga egotoretera ah, amang'ana a yogotworokia buna omogusii amenyete, omogusii ning'o, ng'ai akorwa naende ng'ai agochia ase chimbu chiaye, ase. okoigekwa kwaye ase amang'ana y'obomenyi bwaye, amachiko aye abwate buna emegiro, naende namang'ana aria gotoka ime ye chingako chi'obomenyi obo, buna emeba y'eno, buna amatera, buna ebirero, buna enywomo, buna okwaroka, aya onsi pi Igo tokonyaitona, tokonyarigereria naki arenge, naende ng'a ng'aki are bono, naende ng'ai togochi gochia. Tokonya kweboria na omogusi iga amenyete buya, amenyete buya ase ogwechokana kweroba, aye buna omogusii, inkere ki eke gwatigire kanga otatigeti ekiagera, ekero twakwanete omoerio, otoe gokwanera ebing'wanso. Na ebing'wanso ebio biare gocha ase eng'encho ayataikeranetigwe, eh, amange totari goikerania iga agocha atwatia ekero amatuko ande araerire. Igo igo omogusii ebinto mbire nochia ekanisa bigotoka nonya mpaka ebuku, bikaneti buna goika oikeranie amakoro gete ase ebitage biakobereire, gose ase omochie, gose ebinto biabeire ase obomenyi bwaito, twaborania, twatebania, ko twagayana ng'a nario obogima bwaito bokoba obuya. Manya nabo okobugani nao omenyete buya, kumbe egetage nkere kiabete ase omochie, keganeti gosonsorwa, getasonsoriri, kiareta emechando, mwabuga buna igo mwarogwa. Koroga nkwarenge gento kere rahisi igo buna abanto bakagete, yaya, nkiabwate chinchera chiaye, naende inyora iga, na amaroko iga achete ase eng'encho y'abanto gwatanenekana, chindamwamu chigachaka chi eh, chindamwamu, amabetu, chimoko chigachaka gocha, abanto bagachaka gotumia ebiranya. Biarenge gokonya egesaku, naki bono bagachaka goitumia ase mwanyabanto. Ayio ntoche tonyarigererie. Igo tware korigereria ebing'wanso twakwaneire eh, igoro ya ebing'wanso biare gokorwa ekero omonto akure. Twakwaneire eh, a- atari make igoro ye embori ya maikora. Twakwaneire igoro yo Okogorereria ebinto ekero omonto akure. Twakwanaire igoro y'omorominta, omonto oito tomonte eki kiare koba. Twarakwaneire amange, na ayande twatebire na ekero ekero omoisia are kwaroka orimia omorero ngo amang'ana ayio nkong'wanserwa arenge. Twakwanaire na ekero kwaumeire erioba gose kwaumeire ebasueti amang'ana ayio nkokwanerwa arenge ase ebing'wanso. Aya, egento nkere nakero ki tobwenerete gokwanera, erinde abanto baito bamanye buna giakabeire? Tinkomanya bono ing'aki inwe mogokerora gose naki mokogekora gekegusii kere iga, abanto baisiko, yaani abanto batarenge begesaku giaito, igo omineti abanto buna abagere, abanto mono buna abasigisi, na abamanyi. Aa, ase omogusii, omonto isiko ekero are gokwera seino, igo yare koreta obwoba, obwoba ase eng'encho bakoeng'ee ng'a ebirecha biria biase obo ngocha bire gusii, buna bono oibwa oboire mono nomogere. Inkwabwenete konyora getundu kia mogere gotong'wansa, naende ekero omogere akwerire seino e, ebinto mbire biare gokorwa. Onye timanyiri ng'a iso obo yare eh, omogere oyo igo mware korigia a- a- ase atambe korwa chinka ang'e amagoro amagana ata- a- a- a- amagoro amagana Amagacha atato gochia aaria atambe, egesa kiabekwa ororo, mwagenda ororo mwamotindeka isiko nyuma. Nekero agotindekwa agwo tari bosa are gotindekwa, amagana atato korwa korwa korwa ase oboremo ase momenyete, tari bosa are gotindekwa, ekero agotindekwa agwo ebinto mbire biare gokorwa. Chindagera nchiria chiare korigigwa korwa bogere, chiayekerwa agwo, buna enswe, eh, enswe, ching'ende, na emingi chinde ere yare goitwa, yi- yi- chiayekeranigwa amo iga agwo mwariire ororo, naende eki kiare gokorwa, rimo, kera ekeng'wanso eki kiaerire, mwagenda. Enyomba eria, igo yare kong'wanserwa yatigwa iga agwo yamenya mpaka yegotere. Na omosigisi nabo, lakini bono ase omosigisi ere chindagera, chindagera chiria mu chiare koriegwa agwo ekero mwamotindekire igo chiare korwa sigisi, mono amabere, naende ne ching'ende echi ne embiriamete. Aya, aba bande buna omoluya, moluya bokong'u mbware engogo, nabo are gotindekwa buna omogusii. Morooche. Omokuri are gotindekwa buna omogusi, ah, omomanyi are gotindekwa buna omosigisi. Igo, ebinto ebi nase eng'encho abagaaka mbabwate ching'encho chiabo begenete ase emegiro ya mwanyagetinge. Igo ekero emegiro egokwanerwa, enchera abanto bare gotindekwa neng'ao, kobwatekana na abanto aba isiko ng'ai barwete, erinde ebirecha biabo mbicha gotobwatia. Naki okonyora na ekero omonto a- a- a- a- akorusia ko arwarire, a- a- abanto bagotaka kora o- ogenda gochia sobo, ochia gokwera oo, ng'a erinde ebirecha bia abanto abwo mbibe. Bwate ekiagera, birecha bia abagere, mbibwekanie birecha bia abagusii. Igo biare gotigwa igaa, they can bring a conflict, amang'ana are abwo na amakong'u, biang'wanserwa biagenda. Eki na ekeng'wanso minto mwanyagete inge ase abanto ba isiko. Amang'ana are kong'wanserwa gusii namange, mbuya mwatigire ase engencho motamanyeti. Monto monto orire endagera enyinge bworekire, ekero akwa ase engencho yendagera. Inki kiare koba? Minto mwanyagetinge, omonto buna oyo ataratindekwe iga are gosibigwa enda pi. Eke omogusi yamineti na nokorusia ebirecha mbitigara iga. Ekero ekero asibigwe enda otindekwe buna onde bwensi. Lakini tare korokwa bana, monto orire endagera okure tare korokwa bana. noroche, ekiagera enchera akwete teri ndonge, naende onye nomokungu, eng'ondi yare ko konyenywa yamong'wansera. Ebing'wanso ebi nabo bibwekaine buna twakagambire korwa ase amang'ana aria ande ase Enogo TV. Twagambeire inki kiagana eria ekero ere omokungu, iga ekoba esimani gose e- esigiti yatwatire gose etaratwate. Ekero ere omosacha ekoba eminchi gose egoree. Inkobwatia ere nki abagaka bare kogamba. Naende nkobwatiire eki bare goteba gegochia gosonsora, na goitora amang'ana aya, na koreta omo na koreta omochoko, na koroba, eki gekong'wanserwa. Minto mwanyagete inge, ekero amache arire omonto, amache, igo nenkoba ngokwanera, aria ase yamorira noo are gotindekwa, aya ntwanyakwanete, ekero agotindekwa aria tari. E- i- i- igo yare gosirerigwa agwo, mware komoreta gocha chinkoba chiare kogendera goaka omochie, na omote oakirwe enkoba tori gwotwa, oise gwotwa amang'ana aye nabo naende akoirorera. Ebi nebinto minto mwanyagete inge mobwenerete komanya. Ebi nebinto tobwenerete komanya ing'e erinde ekero bigokorekana twamanya. Bono egento ge- gekara aa twebire. Twebire nebinto ebibwenerete gokorekana, naende ase engencho y'okweba gwaito biaretire chitang'uche. Ne chitang'uche echi ngokora chire abanto ase engencho y'obomuma bore ime, na ayio naro are kong'wanserwa, ekiagera iga agokobwatia gochia ase ogochia chigeneration chigeneration isano. Nonya nenywomo, intwe abatebetie ng'a Banto ba nyomba emo mbare konyorana mpaka chigeneration chiaerire ang'e isano. Ebi nebinto abagaaka bagendererete goituna, naende ekorika bare ebitabu, ng'a erinde twemanyere buna abagusii ng'ai twabwete, ng'ai tore buya, ng'ai tore bobe. Omonto bweng'entire, tiga mbainyori, nere nkong'wanserwa arenge, naende onye nomosacha egori eyare koretwa. yasungwa aria asare mpaka yakwa. Ekero yakure omanya kobua torokorwa otindekwe tare korokwa monto eh, yang'wanswa agwo abanto ba lakini tare korokwa monto. Iga ebinto biare kong'wanserwa ase omogusi ekero biabeire minto mwanyagete inke nebinge, na ekero bitang'wanseiri naro are kobwati. Eki naki nkonya kobairorera buna minto ng'a itona. Ng'ai motakorete buna ebwenerete onye moroche emechando ere chinka? Eh, ntonya korera natorogire ekero totabwateti amang'ana y'egesaku. Alafu ekero totabwateti amang'ana y'egesaku, ebinto gete bikonya koba, twateba tiga tosabe tokore, birecha biria. Nabo oranyore mbiarenge be Kristo. Ebirecha biria nebi'ekegusii, naende otabisabereti obikanete ekegusii, mbikogotiga. Timaete gose mwanyigu ore iga ebinto mbire, ekiagera oko nokwegena kore ase emegiro, chingako, na oboroso bw'omogusii. Igo ebinto are gokora ase obomenyi bwaye goika biikerane, omanye komenya boronge. Igo onye komaete na nokorete rikoso, no, nobwate amabe gete, nobwate ebitage gete, amakoro gete, atarenge amarongo ase egesaku, an, a, aganetie okong'wanserwa, manye na, nabere egento ekenene sana asore goitona amang'ana ayio na koyang'wansera, abagaka batarasira. Ekiara ekero ogotiga igo, ngokorora egesaku kiao, ekiao, na gento nkiarenge omonto anchete omogusii. Omorobiiri omogusii, gento nkeiyo anchete buna egesaku. Mh, egesaku, ekero otigete egesaku, buna bono toroo abanto baigwete, ki moroo, ki toroo, tokonya gokwana, tokonya gokwanania, obwo nabwo obwansu bwokomenya ense eye. Mh, naende nakio gekore abanto ba beigeka ne ching'encho chiabo, ng'a erinde bamenye buya. Igo omogusii amenyete buya ne ching'encho chiaye. Iga ekero are korete na ogosa, e- amang'ana aya y'ogosanga yarete ebing'wanso ase ase emechie, ebing'wanso bikoroba amang'ana gete bia- bia- biakora omochie oyio abanto bamenya buya, bakora ebibwenete gokorwa boronge, ayio naro togwancha buna omogusii, buna mwanyagetinge. Ninto nkorengereria. nkonya gotebani tore ase Enogo TV, nkonya goitona tore, na ekero obwate amabori, boria. Aria ase kwarigereria, nkoirana tore twasoma, twarora inki mokoboria, naende twatema koiraneria. Mbuya mono ase baria bachire motu go- goaka mbuya mono, naende ba- banchiranire eki tokorakwana, naende banchiranire chisemi echi, obwate semi ase ememoa, na baria bachire. Mpaka bachire mpaka estudio gototebia na eke nabo kere iga na eke kere iga. Mbuya mono ase ogotoa chinguru echi chiokoba chiokogenderera kobatebia na kobasemia igoro y'ekegusii. Ekegusii giaito nekiya? Tiga abana bamanye ekegusii. Somia abana ching'encho chiaito ne chinchera chiaito. Tiga konya goteba buna giaitirwe ne chingaki. Obomaene mbori na naye ogoetwe ne chingaki, kegusii nkeri gochia ande. Ekegusii ne institution, ekegusii na abanto. Bono togoteba na abanto aba ase eng'encho ya o- okwegena kwabo mbaete iga, yaya, naye oraete obatige. Naende nabo ere igo, omoise korigereria emechie emenge, igo togosoka ekero tokonyora na abana mbari gwa. Kwana kegusii ase engencho y'enchera bakina. Ogokina nakwo obomenyi. Obomenyi nabwo eculture, culture, enchera abanto bamenyete ya bono tebwekaini ya kare, traditional culture tebwekaini modern culture. Ebi nebinto ebiao lakini amang'ana naro tobwenerete gosika ase engencho tore egesaku naende tokorokwa abagusii. mwanyagetinge amang'ana aria otubwenerete gosika, ng'a bono mware gwancha amasikani airane ase chinka, amasikani ekero osigete iso, osigete abagaaka, osigete abang'ina, osigete abana, ekegori gesigete ekegori kende, ekero abagaaka bakwanire baegwa amasikani, ekero abang'ina bakwanire baegwa amasikani, ekero omonto akwanire. Ase abagaaka baikaranse baitona amang'ana, bagayana, bateba, Eke tiga kebe iga, sika buna omogusi. Ekero totari gosika abanto abagaaka, totari gosika abanto abang'ina, naye togosikwa. Egento ekenene nkerina, esike osikwe. Naki nkonya kobatebia, eanche bwancho, minto mwanyagete ng'a, igo togosiereria amang'ana Inche tiga ntebe ng'a enchera eyo togosiereria amang'ana teri gochia gotoira buya buna egesaku. Twasiereirie amang'ana, twayasiereirie, twasiereirie mpaka, mpaka nyomba, nyomba. Bono okonyora na mogaka tasikiri nyomba, mong'ina tasikiri, abana bachire batabwati masikani ase eng'encho y'enchera. Tokobarenda ekero bagokina bare abake. Omogusii iga echogete ekero akorenda omwana, iga echogete korwa omwana buna akoiburwa mpaka buna agokwa. Yaani enchera yo yarenge erosiri, erobire, emanywire. Ritang'ani buna riria otoka iga, ekeiririato gioka giatebire gose nomoisia, gose negesagane. Na ekero giakwana igo, ayio abeire igo, na bakorenda ugo mpaka omoisia chinchera chiaye echibagire, e- enyaroka chinchera chiaye chibagire igo. Bono minto mwanyagetinga, ekero mogocha mwaochogania amang'ana aya, mwatumba kera egento amo, nyomba, iga agwo, eh, amasikani ng'ai ache, goika tong'wanse, Naende tokong'wansa ekiagera twasariri. Nomaete ekero okong'wansa na okwegena, ebi twasariri, twanchani na twasariri tobirobe bibe ebironge obwanchani boche ase amasio y'abanto. Minto mwanyagetinge, tiga tonya gosemana igo, igo, tiga rero nkorere agwo, eh, as'oganchana ebing'wanso mbiarengeo. Nebing'wanso mbiro, naende ekero totari kobiinyora igo bikoreta chitang'uche. Na ekero biaretire chitang'uche, chiachaka koreta amang'ana atari amaronge, nabo omonto akoba ebarimo, nabo okonyora abande bachakire gokwa endurume, nabo okonyora abande bachakire mbari gokina, nabo okonya amang'ana ebitagegete bigochia emechie. Ebori nase ki? Ekiagera omochie obwenerete koba boronge, kera omonto are buya agokora emeremo boronge. Ekero okonyora negetage gete kiabeire igo, engencho nero etararorwe boronge, na engencho eyio aiteganetie etorobwe gose ekorerwe ekeng'wanso, na bwancha na otancha, esike, osikwe, eanche bwanchi buna omogusii. Aya nayio tokonyora korwa ase Enogo TV. Oyo nomwarimu o Bino Nyambane.